Сәлам җәмәгать, сез үзегезнең кайда икәнегезне беләсез. Бүген безнең ниһаять Бурса. Котылык Истанбулдан, чөнки Истанбулны төшереп иде. Гарык. Һәм иң беренче күзгә ташланган һәм сизелгән әйбер кешеләр бигәс. Бер-берең белән үтешүдә бернинди проблем юк. Белмим, җәмәгать, монда миңа бик рәхәт әлегә. Бүгенге план җәмәгать, ул юк. Төне буе диярлек карап утырдым, Бурсада кая барырга була. Әллә ни искитәрлек җирләр юк. Бер 4-5 урыннар гына бар, алар да инде күбрәк мәчет, нидә булса музейлар һәм шуның өчен калган әйберләр. Ләкин шуңа карамастан, нинди дә булса матур урыннар табачакбыз, 100%. Тавый кош койрыгы кебек фонтан. Суынгелдәгечә эчәргә ярамыйдыр инде. Кафешкага кереп утырдым әле мин. Там кояш чыкты инде, хан төшкертә башлый инде. Кием әле. Табакта кахвалты алдым әйме, һәм аның өстенә тагын бер чәй алдым әле мин. Гамбургер алмакчы идем, әйтәм, миңа тагын бер гамбургер бир әле. Чок булачак ди, чок булыр ди. Тыгып бетерә алмаячаксың ди инде кыскасы. Башта аша ди, кахвалтыңны ди, аннарсын карарсың ди. Һәм әйтәм, проблем юк, әйдә шулай иттерик. Бал, май, Ике төрле сыр, ике кисәк кыяр, ике кисәк помидор һәм йомырка. Һәм инде монда зәйтүннәр дә бар. Бер дә күпкә охшамаган әле бу. Я дисәм, инде тамак туймаячак. Бер нәрсәсе калмады абсолютно. Гомер булмаганны зәйтүннәрен дә ашап бетердем. Туйдым дигәннең бер 80 процентына ирештем инде. Ач та түгел, тук та түгел. Сейчас паюлык булмады инде. Күне Мин сиңа әйтим, шундый рәхәт, шундый матур. Менә мондый көн миңа бик ошый. Кояшы да бар кебек, ләкин ул юк та, кызу да түгел. Сей! Сей! Келәмдә, брат! Яуды! Брәттән, бик ябык бит син. Ошатмыйлармыни соң сине? Э. Китә моннан, ди. Карасыз уңаеннан баскычларын ничек матур мозаика белән бизәгәннәр. Моннан күренә, төшкәндә күренми. Менә бу юлларына җәяү йөреп чыгып булыр микән Истанбулдагы кебек? Була. Сыктырып та чырмадылар. Ягъни Истанбул кагыйдәләре бераз булса да монда да эшли. Җәмәгать минем бер хыялда түгел инде, бик каты теләгем бар инде шундый. Берәр мәчетнең биегрәк манарасына менеп шуннан карыйсы. Гомумән, эчке төзелеше ничегрәк икән аның баскычы? Шулай спираль белән менәдер инде алаймы? Шулай менеп карыйсы килә инде минем. Бу мәчетнең исеме Олы мәчет, юк, Олы Жами. Безнеңчә башлаганнар да үзләренчә дәвам иткәннәр инде кыскасы. Моның турында бер нәрсә дә белмим абсолютно. Бердән бер әйбер җәмәгать, моның бер зур гөмбәз урынына 20 бәләкәй вак-вак гөмбәз. Һәм Минхаҗи миңа шулай диде, элек ди мәчетләрне зур гөмбәзле иттереп төзи белмәгәннәр, шуңа күрә вак-вак гөмбәзле иттереп ясаганнар. Шуңа күрә мигъмарияте шундый үзенчәлекле килеп чыккан моның. Кая басып ничек төшергә икәнен генә белеп булмый. Бүтән мәчетләрнең әйләнә-тирә мәйданы зур, һәм аны теләсә кайсы ягыннан карап була. Истанбулда әле болай, әмма кысан җирдә аны карап булмый.

Келәмне болай иттереп 32 ле гирләр белән кыстырып куйганнарын күргәнем юк әле минем. Ә бу 24 кенә икән. Белүебезчә, малайшалайга гир тоттырсаң, колагын ватып бирә инде ул аның. Капшамый гали. Бер, ике, өч, дүрт, биш. Егерме. Математиканы кушсак. Сәгать 11.42. Сәгать ничә, кая барырга, ничек күрергә, ахирәт кашан җитә, менә шундый кеше сорауларны гел миңа бирәләр. Минем соң чыраем төрекнекенә охшаган. Бәлки минем киенешем төреккә охшагандыр, шуңа миңа бәйләнәләрдер инде, белмим. Бәйләнәләр дигән сүз, менә шундый әйберләр сорыйлар инде. Әйтерсең лә мин монда җирле кеше. Зарланырлык түгел инде бер яктан. Рәхәт, уңайлы. Кая кереп утырсаң да үзеңне әйтәләр. Бу мәчетнең үзенчәлеге монда тәхәрәтне эчтә алып була. Тәхәрәтеңне аласың да, намда чыгып намазыңны укыйсың. Фонтан җәмәгать монда эчтә дә бар, тышта да бар, тышта да тәхәрәт алып була. Үзәк гөмбәзнең өсте тулысынча тәрәзәдән ясалган. Калганнары исә аның хәтле түгел. Ләкин вак-вак тәрәзәләре бар. Әйтергә кирәк, монда яктылык бик анахатлы күп түгел. Аяк киемнәре куя торган киштәләр монда муеннан. Монда буе белән. Менә монда, монда, монда, тегендә әнә өчәү. Ничә кешегә исәпләнгән мәчет икәнен әйтә алмыйм, шуңа күрә менә монда язып куячакмын. Менә бу язу ошый миңа. Көймә кебек ясалган. Каян кердек? Каян чыгасы? Андыр чактан кирдек без. Чакны табырга кирәк хәзер. Дим хәрбалар бөтенесе дә моннан чыгачак. Миңа да шуннан чыгырга кирәк бит. Минем шундый бәхетем бар инде. Кая гына барсам да кеше ире барлыкка килә. Әле моның чибер кайда да юк и. Әле инде барлыкка килә. Монда абзыкаем фотога төшә. Фотосын бозып китергән икән. Фонтанга чумып, Кроль белән йөзеп. Бу видеога мөгаен хэштег булса дип куячакмын. Татарстан төсләрендә, яшел, ак, кызыл. У хәрфен бераз тарайтырга кирәк. Гомумән, җәмәгать, Бурсаның Татарстан белән бик күп охшашлыклары бар. Хэштегта Татарстан байрагы төсләрәйме? Бурсаның машиналарының номерларында 16 регион тора. Һәм гомумән, Бурса миңа Алабуганы хәтерләтә. Тыныч, рәхәт, кешеләр әз, беркем беркая ашыкмый. Йөрисең шунда сүлпәең генә өстерәлеп. Таулар күренә. Бурсы тау итәгендә урнашкан. Зур да түгел, кечкенәдер безнең авыл. Әллә нәрсә, әллә нәрсә тау итәгендә урнашкандыр ул. Утыр икеле. Әйе, җәмәгать, яңгыр явар ахрысы. Бу болытлар миңа бер дә ошамый әле. Йо, җәмәгать, чынлап та сез Истанбулда берәк кайда менә мондый киң тротуарлар күргәнегез бармы? Син карамда ике КАМАЗ сыя бит. Истанбулда әле үзең сый алсаң, рәхмәт әйтерсең, әйме? Әле ул бара-бара да менә шундый багана тырпаеп тора, яки агач тротуар уртасында. Ә монда, хей, малай, Чаллыдагы кебек, җәелеп иреп була. Әйдә Бурсаның да җир астларын карыйк әле. Нәрсәләр бар икән? Культур-мультур монда. Чисталык, киңлек, тар түгел. Һәм сүз уңаена җәмәгать, минем сим-картам 3 айлык иде кебек, шикелле тоела, никтер шулай хәтерлим. Һәм бүген соңгы көне булырга тиеш яны. Бүген ул блокланырга тиеш. Бик кызык булачак, әгәр дә ул кичкә таба блокланса һәм мин бөтенләй бернинди связьсез калсам. Миңа гарьлек, сезгә кызык, ләкин контент. Ашадан аша тишек, асты тагын бер 3 метрга аска китә. Һәм пальманы бөтенләй терәтеп куйганнар әле монда селкенмәсен өчен. Җонлаш әле ул. Ат ялы кебек. Нәрсә икән бу? Ну, башында банан үсми инде. Нәрсәләр бар монда? Мондый тәтекәйләр бар монда. Мондый тәтекәйләр бар монда. Кызларга матур әйберләр. Сувенирлар, кием салым. Эчендә бүлмәләр вак-вак. Ә минем аста бушлык. Сүзең айны. Монда елга ага. Бераз-бераз гына шунда сувенирлар алдым әле. Кирәкле кешеләргә таратырбыз. Истәлек булыр дигәндәй. Мин алай сувенирлар алырга яратмыйм. Минем өчен сувенир ул видео, контент. Анасын карап утырасың, кызык. Хәтта беләсеңме, фотога да төшергә яратмыйм һәм төшерергә яратмыйм. Менә видео булса, рәхәтләнеп карыйм менә аны. Сей! Караваска десантироваться итмә инде монда, миннән куркып. Монда төшсәң башың бетәчәк. Юк, качма. Мин сиңа тимим. Утыр шунда гына. Әллә инде куркак төсе булды бу. 12-дә 38. Тиздән ашар вакыт җитә. Ни дип бетмәгән ашаусың инде ул көн саен? Махыш башланырга тиеш хәр. Бар, бар, бар, сугышырга барган инде, бар. Тек менә шулай төшерә башлыйсың, шунда ук сугышы да бетә, бөтенләй берсе онтыла да, барган җирен дә оныталар. Кешеләр генә түгел, псиләр дә шулай. Кантын бозып иреләр мисең әйтим. Астыртын гына яшертен генә төшермәсәң, бөтен табигыйлекләрен җуялар инде. Кара инде кызык балкон. Чыктың, монда карадың, вай вах ничек матур дидең һәм кереп киттең. Утырырлык урында юк. Алай дисәң урынды куйсаң була инде. Шелтәр белән чолгап алганнар, бетеп төшмәс өчен. Асты гына җитмәгән, өстенә дә өстәгәннәр. Чынлап та бурсы бөтен яктан тау белән чолгап алынган. Нидер үзәнлектә урнашкан кебек. Аскы өлеше иске ахрысы, өстен яңартканнар, шулай кебек тоела. Ашыйк җәмәгать. Ашыйсы килә. Дөресен әйткәндә, үзем дә гарык инде ул ашап җәмәгать. Нинди бетмәгән ачлык соң, ә? Проблема дисәң, проблема түгел инде ул. Мин әз ашыйм, ләкин еш ашыйм. Менә нәрсә. Кайчак шуны хәтле уңайсыз ул. Мин бер утырганда бик нык күп иттереп ашый алмыйм. Мин әз-әз генә ашыйм. Ләкин еш ашала инде шуңа күрә. Кергәндә сорадым, әйме? Әйтәм, пылау бармы? Көфтә бармы? Бар ди. Пылавын да күрмим, көфтәсен дә күрмим. Аның каравы бәясе бар. Ну, күренешләрдән кала бүтән бер әйбер дә юк. Шуңа күрә, моннан. Микрофон эшлиме соң ул? Ярты көн яздырып йөрим. Менә моның эчендә батарея тора, әйме? Бу камера белән яздырыр өчен аны кушарга кирәк. Ике фобиям бар. Беренчесе кушылмагандыр дип куркам, әйме? Икенчесе көннәрнең берендә батарея утырыр дип куркам. Ике очракта да күпме яздырганың юкка чыгачак. Бу көннәрнең берендә булыр инде ул. Вакыт мәсьәләсе генә бу. Я я юлы дигән. Я я дигән кебек. Шәйми сәлам. Нейн барлыгын беләм инде сездә. Я я бармы?